so wɔ ɔyɛ ɛkoa na ba fan ɛnyɛ nɛ kora na mini mu da ah sister na apom ti sɛn. Awurade adum o ɛkoɔ. Ah mi kɔ ɛnyɛ nna na minim sɛ ɔyɛ ɛkoa na ba fan o ɛnɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Nipa kyɛw mi yɛ o fan paa. Saa ɛnyɛ asɛm ketewa. Secret fan. Hey ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnɛ kafra kafra ne ɛyɛ ɛgya ɛɛ wɔ adwuma a.

Mm, ɛnɛ ni four days na esi yɛ. Ɛna esi yɛ. Abusuafo maame a wɔka sɛ ɛɛ ɔyɛ part of Ekwanaba family. Ɔsɛ wɔyɛ mi secret fan a ɔwɔ yɛ page nso a ɔhwɛ yɛ program dɛ bi ɔte Ghana. Ɔsɛ ne data paa wɔ me ho ɛnyɛ asɛm ketewa. Te asɛm no sii na ɔma me message sɛ ka betuma me boys bi aba. Boys bi kɔ ɔbɛtɛ ɔma nkosi ne so. ɛna agya information kakra bae no ɔse no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ mu nsɛm ahodoɔ a akɔ soɔ nti asɛm no a asi no ɛɛ na yɛte ayɛ kasakasa ebi ansa akɔbɛfa yɛ ho yi o ebi ansa aba abɛfa yɛ ho ɛkɔn aba family yɛ nipa baako ɛho akɔka yi mm. ɛ mɔmi na akyire mu ɛna ɛɛ baabi a mowɔ a moyɛ adwuma wɔyɛ adwuma for for how long. ɛneɛ ah, ɛkɔ aba family awia mekyerɛ mu mekyia mu nyinaa. Ɛɛ mi sɛ mi kɔɔ Kantamanso. Ɛɛ ɛfa n sɛ twenty two years ni. Ee. A mi kɔɔ Kantamanso ɛnyɛ nnɛ asɛm. Mm. Akyɛ paa yie. Wow. Nti Kantamanso no wɔ section bɛn wɔ side bɛn left right anaasɛ ɛhefa. Oh, mi hɔ no sɛ. yɛahyehyɛ no lane lane nti no ɛna yɛwɔ anim na yɛwɔ akyiri oh, okay. nti me mewɔ anim deɛ no mm. a ah, ɛyɛ lane eh, ɛfa ne sɛ mapata number yɛ eh, 22 oh, okay. nkosuafoɔ no akyi hɔnom nti obi a onim kantamanso biara no onim sɛ nkosuafoɔ no mu akyi ɛhɔ side ɛna mewɔ I see. Na eh, twenty twenty two years ya watena ɛyɛ eh, kantamanto yi. Eh, wei case yi baako a na yɛte sɛ sɛ ɛɛ eh, ahemfofoɔ binom ne nkurɔfoɔ binom sɛ asase no yɛ wɔn deɛ na mo mfiri so ne ɛho asɛm te sɛn. Yoo meda ase. Oo oh, mɔmi efiri so mɛsa adi n'ato so wei deɛ ɔnkafra ɔnkafra ɔnkafra. ɛbɛ sɛ wɔbɔ yɛ mu nkyerɛmu kakra na yɛhwɛ ɛdeɛ pa ɛsta safo ɛsta sapon ɔse deɛ kora na ɛkɔ so yɛsɛ ɛnte aseɛ kora mɔmi ka fra ma yɛntie wa yoo meda ase ɛkoɔ ah, ne nyinaa ne sɛ kantamanto baabi a ne ɛwɔ no baabi ɛwɔ nya ahemfo biara na ɛde maa yɛn Na mmom no, na according to eh, mpaninfoɔ a wɔdii kan kɔɔeɛ no, na Kantamanto ɛhyɛ aseɛ wɔ Switzɛ, UTC, Switzɛ hɔ nom, kwan ho kwan hɔ nom. Ɛna ɛduru baabi na kyɛ sɛ mu atere. Okay. Ɛna saa time na ɛyɛ Papa Rawlings aberɛ so. Nti no, yɛde too n'anim, mpanimfoɔ dan time de too n'anim na ɔmaa soldiers kɔsii ɛhɔ no de maa yɛn. Ɛyɛ Kantamanto no ɛmaa yɛtenam nti no ɛhyɛ aseɛ ɛhyɛ aseɛ wɔ Rawlings abere so ɛna ɔde hɔ maa mpanimfoɔ no yes. I see. Na me, before abɛtoa so no, ɛdin kantamanto no kora kyerɛ sɛn? Hmm. Edi kan tamanso ne deɛ mepa akyɛw yɛn fɛ nsi ha yi a. Bate mɛnkɔ mɛnkɔ ɔyɛ mɛnkɔ mɛnkɔ mɛnkɔ. Nti no yɛ yɛ papa Rollins mhm. ɛna ɔwɔ daeɛ ɛma ɛhɔ no ebedi mpanimfoɔ nsɛm a wɔn hyɛ adwuma n'ase maa yɛn nso yɛkɔɛ ɛkɔto aso ɛmaa yɛkɔte abakwasɛm no. Okay. Nti na yɛwɔ so ara na ɛbɛduru baabi no, Rawlings aban bɛtwaa mu na Kufu aban baeɛ. Mhm. Nti Kufu aban baeɛ no, na nka wɔn reba abɛgye. Wɔn wɔn time no mu mu no, yɛ NPP aberɛ so no, ɛna wɔn yɛɛ sɛ wɔn bɛ develop ne fa he kɔsi he, fi sɛ, na yɛ eh, aban asase. okay nti eh, kofoɔ kofoɔ time na nankɔɔ baa bɛgyeɛ. yes. okay. ntawantawa kakra ɛbaa ho. Mm-hmm. nti no ɛyɛ ɛyɛ no na those days no wɔn yɛ kofoɔ time na wɔn yɛ. People Assembly bi wɔ Takoradi. Hmm, nti Takoradi no, mpaninfoɔ a na ɛdeda ano, ɛyɛ eh, Ɔboɔ, yɛ panin baako, ne ɔde ɔboɔ, na baako nso de Kwaani. Wɔn kɔɔ bi wɔ Takoradi. Ɛhɔ no na ɔboɔ no sɔreeɛ na ɔbusaa ɛho asɛm sɛ, Ɛɛ, yɛn papa Rawlings na ɛde hɔ maa yɛn. Mhm. Yɛatena so ara mmerɛ bebree ama nnɛ moaba. Yɛbaeɛ a, yɛsee moreba abɛgye, aba abɛdevelɔpo hɔ na ɛfaa yɛn kɔsii Railways asase nti no, ɔno nso de too dwa. Nti ɛhɔ no na Kufuor koraa no saa time no President Kufuor ne ɛse na ɔnim neɛ na ɛrekɔ so nti ɔtee yɛn a yɛpanin no kasaeɛ no ɛna ɔbaa mu nti then time ne ɛse ɛɛ Baa Redu a wanya ne baabi kɔ na ɔwɔ hɔ ɛna ɔne Kufuor di nkɔmmɔ okay nti ɔne Kufuor di nkɔmmɔ no ɛna Kufuor Ɛbɛdɔ, ɛbɛdaa n'akoma so sɛ, Nhu, sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, na aban yi a ɛdii kan na ɛde maa mo, na sɛ me nso maba, na nkurɔfoɔ bi di deɛ akyire rebɛyɛ sɛ wɔrebɛgye wɔn bɛgye a, mɛtie mo sufrɛ. Enti montena so, na mmom no, mo ne Runawaysfoɔ no nkɔ nsawɔsoɔ wɔ pepa so, na montena so. Enti no nokorɛ ni mpaninfoɔ no ne Rainways foɔ no yɛɛ nsawɔsoɔ a nkrataa ka ho na ɛmaa yɛtenaa so a kyerɛ sɛ lease no wohwɛ a bɛyɛ fifty years koraa ɛnurui ɛnurui koraa a na President Kufuor nsa wɔ mu bi. ɛna wɔn de ɛmaa yɛ ahaa. na sɛ hɔn de kofoɔ kofoɔ na yɛbɛka sɛ ɔde hɔ maa mo ankasa. yes. okay. gyegye ɛna ɔhyɛ aseɛ si maa yɛn sɛ a yɛnya baabi ntena a ɛhɔ ne da hɔ kwa. okay yɛmmra mɛtena hɔ. okay na sɛ ɛyɛ aban asase wei nyɛ ahemfo bi asase. ɛyɛ aban ɛyɛ aban asase ɛnyɛ ɔhen biara dea. okay ɛyɛ aban asase. meti o paa. mepakyɛ ɛho. yɛti o paa yɛti o. aha nti na ɛno no no nti ɛno ɔmpanifoɔ no ne wɔn nya nsawɔsoɔ mhm. ɛna ɛma a ade no ɛbɛdi yɛn nkyɛn a nyame nkyɛ adeɛ yɛtete so a ɛhɔ kyɛ sɛ Broni waa wu deɛ ɛboɔ mman ankasa. Wonni bi na wokura hundred Ghana koraa na wode bɔ wura hɔ a, ɛkoɔ wobɛnya deɛ wo ne wo mma bɛdi. Boys boys yi, junkies yi, ɛhefoɔ yi, wɔn nyina obiara bɛnya ne ne daily bread. Akorɔmfoɔ koraa ba bɛtoto atutubotom bɛnya wɔn sika kɔdi ma asikafoɔ a wɔtete wɔn fie koraa asom dwo wɔn. Ɛma yɛn mmom yɛn ho kyere yɛn, yɛne wɔn ara na ɛwɔ hɔ. Wode wo baage si hɔ na wuyi w'ani, wubehu na obi atam kɔ. Eyi nti no, kantamanto deɛ, abɛboa ɔman, abɛboa Ghana. Kyerɛ sɛ, minhu sɛdeɛ mesi fa nka no. Me mma nnan, nnum mpo, baako, panin no afiri mu. Me ba panin, ɔkɔɔ Central University. Ɛno ara, wɔn a wɔdidi so, wɔdidi so a abɛto me kaakyire yi a. ɔwɔ Turkey. Ɛno a, ne kunu adwuma bɛsɛe. Mfeɛ bɛyɛ nwɔtwe tenaa fie, kantamanto yi ara na ɛde yɛ kɔ na ɛde yɛ ba. Mm. Ɛno ara na ɛde yɛ kɔ na ɛde yɛ ba. Na ɛgya. Ɛboa nkasa. Ɛboa. Wodɔ wie wie kasa kasa. Sɛ sɛ aboa nipa ɛnɛ wofi amananakoɔ sɛ woba bɛduru Ghana na wokɔ na wopɛ winter jacket woduru kantamanto a wobɛnya bi. Ɛ bibia bi wɔ hɔ. Na ɔkɔ kyɛ sɛ bibia bi wɔ hɔ. Wopɛ nipa mɔ werɛ koraa bɛnya sɛbi sɛbi wei deɛ betwaa mu. Me me ɛyɛ agorɔ die na me me ka nipa mɔ werɛ kyɛ sɛ bibia bi wɔ hɔ. Wotena play mu na wo kɔn yɛ ɔya na wopɛ adeɛ a wobɛ relax wo kɔn wɔ so a woduru kantamantoe bi wɔ hɔ, winter jacket bi wɔ hɔ, mpaboa. Kyɛ sɛ ewiase mu ha nneɛma nyinara. Wow. Kantamanto na ɛwɔ. Ɛna ɛhɔ no nso na wobɛnya quality. Yɛka quality a, ɛhɔ na wobɛnya the real UK adeɛ, real Germany adeɛ, real Australia adeɛ, Italian shoes papa paa no, Kantamanto na ɛwɔ. Wonya bi wɔ baabiara. Deɛ aka no nyinaa fake fake. China, wɔkɔtwitwa na wɔde abɛgu mu. celebrities foɔ but wopɛ original Gucci a woba kantamantoa wobɛnya wopɛ Louis Vuitton a woba kantamantoa wobɛnya nso wobɛkyi Ghana nyinaa wonyɛ bio nso wobɛduru kantamantoa deɛ wopɛ wakoma so adeɛ wobɛnya ok eh, mahwɛ mahwɛ ne sei nkurɔfoɔ bebree ah, mhm. mahu deɛ ɔkyɛ ni ɛhwɛ ne sei na eh, baabi a ɛhɔ hyeeɛ kantamanto no ɛyɛ ɛhɔ nyinaa anaasɛ One place bi na ɛhyeɛ na egya no ɛ ɛtɔ one side bi na ɛtrɛ kɔɔeɛ anaasɛ corners no nyinaa na na ɛhyehyeɛ. Ɛho asɛm te sɛn? Twa no mfonini kyerɛ yɛn. Mm, meda ase paa. Yɛanka bi anhyem. De yɛkɔɔ yɛn adwuma so ne yɛbaeɛ. Mhm. Yɛbaeɛ ne yɛtee sɛ egya tom. Na according to yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn deɛ wɔn stay hɔ because yɛn nneɛma no a ɛwɔ hɔnom no, yɛde agya wɔn a yɛfa no sɛ wɔayɛ security a wɔhwɛ yɛn nneɛma so ma yɛn ma yɛtua oh okay hmm. nyɛ sɛ hɔ da hɔ kwa hmm. na sɛ mɛka nokorɛ wɔ mu paa me deɛ meteeɛ ɛyɛ alleged deɛ but onipa no na ɔɔka sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ sɛ Ɛyɛ NPP ni bi ne NDC ni bi nyaa ntawantawa wɔ dwom hɔ na wɔn nyinaa wɔn wɔ containers a yɛn a yɛtwa bill no yɛde yɛn nneɛma ko guɔ. Na man foforɔ biara ba a me gye di yie sɛ sɛ wo wɔ NPP a wobɛhu sɛ wo ho bɛtɛw. NPP aban aba nti ɛne yɛ aban na ɛwɔ soɔ. Saa na NDC so ba a NDC foɔ ɛwɔ mu grassroot foɔ no ee yɛ aban na ɛwɔ soɔ. Enti no, term a na NPP wɔ soɔ no, na ebinom wɔ apan kakra wɔ hɔ. But ɛnnɛ yi, meka sɛ kyɛ sɛ, sɛ yɛanto aba amma NDC anwini anka, na anka me mpo mennim sɛ saa NDC foɔ koraa wɔ kantamanto saa. Saa? NDC foɔ bebree, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na wɔn akɔ ne low key. Ɛna NPP foɔ no a kyɛsɛ yɛase yɛ ɔmo aban aba no a yɛ ɔmo nim kasa kakra no ɔmo na yɛte ɔmo nne sɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn kyɛsɛ ɔmo nanso saa NDC foɔ nko ara na egu hɔ NDC foɔ nko ara na egu kantamanto nti boy baako ne baako nyaa ntawantawa mhm. nti asɛm a ɔkaeɛ no sɛ ae mo sɛsi asɛm aban aba mo aban baeɛ a na mo gyimi wɔ ha no ɛnɛ me nso mo aban aba

Ah, enti no, me dɛ deɛ metee yɛ no, ɛna meka kyerɛ wo, it's alleged. Okay. Obroni bɛka sɛ it's alleged. Mm. Efi baabi ɛna ɛbaa me hɔ. Nti ɛsɛ ɔmo yɛ saa no. Ɛna ɔse wo, wo dɛ tena ha, sɛ maban aba. Ɛsɛ mo aban wɔ so no, mo te ha na mo di, me na mo didi, me nso maban aba. Na wo deɛ wo, mɛhye wo na mahye kantamantoa aka ho. ɛna yɛse ɔyɛ patapata a wɔn ara na obiara kɔɔ ne baabi. Nti according to boys no a ɛda hɔ no baako ɛna ɛka kyerɛɛ obi a ɔno nso rebɔ me amaneɛ sɛ ɛbɔɔ ten o'clock na Kantamanto nyinaa light off ɛbaa hɔ. Nti light off baa hɔ na ebinom sɛ eh, sports ne adeade kakra wowɔ wɔ wom. Nti na wɔn twitwaa so. Mebo na nipa mebo ɛ nipa a wɔn ko saa ntɔkwa na na ɔse na aban abɔ ɔbɛ hye kantamanto ahye guy no ayi shop na aka wɔn no ɛ nipa a wɔn nim no a ɔwɔ hɔ wɔn nim no. Ɔwɔ kantamanto hɔ onipa mi deɛ no kure ni ɛyɛ baako. Ɔbɔɔ ne din na ɛkyerɛɛ me. Okay. Ɔbɔɔ ne fie din na ɛkyerɛɛ me. Aha. Nti akyire na sɛ ebia mɛkɔ akɔyɛ inquiries akɔ akɔhwehwɛ ne deɛ a ɔbɔɔ ne din na ɛkyerɛɛ me. Eti mebo nti saa nipa na no ɔsɛ ɔbɛhye wei store no ahye kantama ɔno nso ne store ahye anaa ne store nhye. Ah sɛ ne nyinaa ahye sɛ ɔdi aborɔ. I see. Nti Maame ɛsɛ ɛbɔ ten o'clock na light off ɛbaayɛ. Okay. Nti light off baayɛ no ɛbɛsɔ ɛbɛsɔ ɛbɛsɔ one o'clock na ɔmo te sɛ bibi agye tum ɛwɔ onipa no a ɔne ne kɔkɔn no sɛ ɔbɛhye ne container no ɛhɔ side. Yes. Oh. Nti no saa deɛ nti boy baako koraa hye wawu sɛ mekasa yi. Nti sɛ nkorɔfoɔ bɛdi adanse a Wawu sɛ me kasa yi wo wo nya ne picture no a wo deɛ ɛyɛ a mɛ sɛne picture no bi ama ne ho nyinaa hye a ɔda hospital a ne nsa yɛ mu ayi a ɛda yɛn nsam yi awae sei na ne nsam no ayɛ sei kɔkɔkɔ ne ho nyinaa hye wawu enti na ɛ yɛɛ saa no a ɛhɔ no dii kan sɔe afei deɛ ɔmo sɔre sɔreeɛ no. Ne sɛ baabi a egya no starteɛ ne baabi a guy ne kaa sɛ ɔbɛhye saa akwa no shop ahye kanta ɛhɔ na ɛstarteɛ. Yes ɛhɔ na ɛstarteɛ enti ɛhyɛ aseɛ pɛ.

Wɔn a wɔwɔ nkyɛnkyɛn a wɔdeda abɔnten no bi sɛ kurom nyɛ nnipa nyinaa na ɛyɛ a ɛkɔ fie. Obi wɔ hɔnom a one week ɔbɛbɔ ne donko miaa, Sunday yi na ɔnya kwan na waba fie, Monday ɔde ne ho hwim ase. Obi obi de comment aba yɛfrɛ no Gerald Edu ɔse MP bi bɔ ne din ɔse yɛfrɛ no Ɔbɔe. Uh-huh. boy no. Ah, wɔsi yɛfɛ no ɔmp bi bɔ ne din a yɛfɛ no ɔbɔe nipa no a ɔyɛɛ saa deɛ no. Ah. Mm, maame ntie wɛ. Eti no 2016 ne deɛ na nka wotumi ho sɛ baabi nhye nti wotumi wura mu koraa kɔboa adɔfoɔ ma wɔn yi wɔn nneɛma. Mm -hmm. Nanso this time around deɛ egya no tɔ ha na atɔ ha atɔ ha atɔ ha atɔ ha atɔ ha. Gate ano nyinaa, baabi a atoto wall afa a nka nipa betumi anya kwan, ɛhɔ no nyinaa hye. Mm, na sɛ joint joint na wɔbɛfa de awura mu no nyinaa, egya tua hɔ. Egya tuatua hɔ nyinaa. Wow. Egya egya tuatua hɔ nyinaa nti wei no hye a ɛhyeeɛ no deɛ kyɛ sɛ ebi nsi da fiti ɛyi anim hɔ so obi anim a ɛkoɔ family mudu akra a. yɛfa no sɛ Liberty House a sɛsi a Commercial Bank no, UTC anim hɔnom no. Wode firi Commercial Bank no hɔnom na woto w'ani sei de kɔ aseɛ kɔ Agbogblosi hɔ no a, mhm. fiti ɛhɔ no nyinaa yɛ sɛ paake so ɛkɔsi aseɛ sɛ twan. Ɛkɔsi aseɛ te sɛ deɛ watrɛtrɛ carpet mu agu hɔnom no, mm. all sizes no nyinaa baabi ahye. baabiara hye. Nti wei wote mu sɛ ɛyɛ biribi wɔ mu ankasa ankasa. Nti sɛ ɛnyɛ sɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn akoa no a, hmm, ɛyɛ ɔno ara na ayɛ. Mm. ɛyɛ ɔno ara na ayɛ. Ɛɛ, na sɛ na sɛ biribi wɔ because mu. of n'asɛm na wɔka yɛn no ne baabi a ade no start fi nti mo mo susu sɛ ɔno ara na ayɛ. ɛyɛ ɔno ara na ayɛ. Ɔno ara nti sɛ mpaninfoɔ bɛhwehwɛ mu a, wɔnhwehwɛ ɛhɔ no sources no mfiri saa ntɔkwa no a ɛsiiɛ saa nnipa mmienu no ntam no a boys no a ɛda hɔ no, wei sɛ boys no a ɛdeda ɛda hɔ nom no a wɔdeda no, wɔn na wɔbɛnya saa information no yie paa, wɔn a saa ade no si wɔn anim no. Ɔmo na ɔmo bɛnya no yie paa. Wow, eti na o stores o stores yɛ sɛn wɔ hɔ na ɛhye yɛ? Mimi deɛ baako. Mm. Mimi deɛ baako. Nanso me nneɛma ɛwɔ mu no, me dress sisi a dress baako. Mm -hmm. uh, eh, yɛfrɛ ne sɛ bill baako seven thousand. Nti mimi bills three. Mimi deɛ nukure ne buro nyɛn na ɛyɛ ten. Metwitwaa biara nyame yɛ ma adom ɛma metwitwaa kakraa. Nti deɛ ɛkaeɛ na aka three.

Ɛhɔ no twenty sixteen time nso ɛno nso no na ɔmo se ɛyɛ planting bi na ɔmo yɛɛyɛ ɛno deɛ ɛno deɛ menim ho asɛm ka bebree ɛno no yɛ pɔn yɛ a yɛbɛɛ fie me duru fie kura na me phone ɛkɔ off nti mede toɔ nti adeɛ kyee Sunday anɔpa ɛna me sɔɔ nti me sɔɔ yɛ me charge a me sɔɔ na na course ne baa course ne ba nti me kɔ duru hɔ no na ɛno nso na nneɛma hye ɛno deɛ me nneɛma bɛyɛ ten base ne akyiri na ɛhyeeɛ ɛno nso na ahye but sɛdeɛ ɛhyeeɛ no Nkurɔfoɔ bi nyaa wɔn nneɛma kakra, at least nnipa bi tumi kɔwurawuraa mu kɔyiyii baeɛ. Nti na ɛhɔ no, ɛyɛɛ saa no, adeɛ kyeeɛ a yɛn, yɛfiri ha no a yɛkɔeɛ pɛ, yɛkɔeɛ na soldiers ne yɛammɔ cars ne polisifoɔ wɔ so. Ei! Kyerɛ sɛ. Wɔmma yɛn kwan koraa o, ɛtoto tear gas de gu yɛn so sɛ yɛnkɔ no a, yɛn wɔn sɛ wɔbu bɛdwiri hɔ na ɛfa he kɔsi he, sei ne sei ne sei ne sei. Nti na ɛhɔ no ɛneɛ yɛn nso yɛhye wɔn biribi kakra. Yɛampa aba, everyday no yɛkɔ, yɛda hɔ saa ara, afei deɛ ɛkɔduru baabi no na afono polisifoɔ no na aso nso, yɛafono sogyɛse no because yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ. okay na eh, video bi ɛɛd eh, friend wɔn ti chinafoɔ bi de ɛyɛ excavator bɛsi so bi dwi a yɛn yɛ egua wɔn ne adeɛ adeɛ wate ho asɛm a ɛno kura bɛ ne wo. nti na ɛbaa saa no nti na ɛhɔ no ɛhɔ no na nanka ɛmu sɛ gyama na sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn gyi o sɛ dɛn nti gbese mankyɛ no ɛde ɛde ne ne nenam ɛɛ. ɛna eh mmere a yɛde maa mo no aso nti mo ntu so nti saa video no deɛ old video ɛnyɛ ne ah meka ayi eh meka ɛna ne three days yɛ na foforɔ bi aba abɔnten a wɔn kyɛ sɛ chinafoɔ bi de mm. excavator bɛsi so ɛrebɛdwi asase no a yɛgua wɔ wɔn bi ɛno nso ho asɛm te sɛn wate a mm. yoo meda ase ɛnɛ nansa na mewɔ hɔ ɛfiri sɛ asɛm no si yɛ deɛ ɛne ɛkɔba every day because ɛhɔ na menya me daily bread mekɔɔ Ampa, yɛwɔ hɔnom ara na Chinafoɔ bi baa hɔ. Wɔhyɛ shirt, white T-shirt bi deɛ ebi de wɔn bag abobɔ wɔn akyi nenenam hɔ. Nti wɔn pue firi gate no mu no a, wɔn nenenenam hɔ no ara pɛ na mmaa yi sɛ, Hey! Chinafoɔ mu bɛyɛ dɛn? Na yɛ koraa yɛate sɛ yɛse yɛhɔ no koraa yɛatɔn ma Chinafoɔ sɛ yɛde hɔ ɛɛba abɛyɛ mɔ sɛ asɛm baa ɛna yɛse yɛse wei sesei wei sesei wonhyɛ da ntie mu ɛnhu nea obiara pa kyerɛ ɛne ɔmo de ɔmo ho abufuo de kɔ China foɔ mi de na me gyina baabi me se agya me me wo nua baa me mu odu kakra me te hwe sesi a asɛm aba fie afa me sesi ɛne ɛbaa yes na me me me bɔ alangard ɛne ɛma ɛma yɛ ɔmo ho ɔdin ne ayi kubɔlɔ boys ɛboro wɔn, baako koraa faa aboɔ de bɔɔ baako ti ma ɛpae. Ba ne nyinaa mu no, sɛɛ na nokorɛ deɛ, ɛnyɛ sɛ obi atɔn hɔ ama wɔn, ɛna wɔreba aba abɛhwɛ ɛhɔ, na ɛnyɛ nokorɛ. Na oh, okay, na, ɛn, ɛn, ne nokorɛ ne sɛ, bɔ yɛn nkɔmmɔ, nti na, yɛfiri, nsɛm ne dɔɔso dodo. Ne nokorɛ. Ne nokorɛ ne sɛ, ɔhu sɛ asɛm no siiɛ no, wɔsisii kwan no. Wɔsisii kwan no nyinaa, enti no, wo Kantamanto anim hɔ nom a ɛyɛ eh, bank no nkyɛn hɔ nyinaa, nkurɔfoɔ de cars bɛsen fa hɔ de kɔ wɔn nnwuma de kɔ. Enti ɛbaa saa no, wɔsisii kwan no nti, wokuta car a, wontumi mfa mma mmɛtwam. Enti wo ne hwan koraa a ɛwɔ sɛ wo park wo car wɔ eh, Kingsway, ebia Sabbath hɔ, Kingsway opposite hɔ baabi yɛpaake car, yɛfrɛ hɔ Sabbath, wobɛ park wɔ hɔ anaasɛ wobɛkɔ MTTU hɔ akɔ park anaasɛ, railways hɔ nso wɔwɔ police station hɔ, wobɛkɔ hɔ akɔ paake na afei woanante. Nti na according to sources no, wɔapaake wɔn car na wɔde wɔn renante abɛsen akɔ na eh, yɛfrɛ no sɛ commercial bank nkyerɛ hɔ, obi a onim biara no, eh, yɛfrɛ hɔ China House, wɔtu mpaboa wɔ hɔ a Chinafoɔ yi na ɛkɔfa ba ɛma mmaa yi ɛkɔsesa bi de bɔ donko mi, wɔn deɛ nneɛma no wɔyɛ no eh, yɛfrɛ no sɛn. Ɔn eh, nhyɛ da nyɛ papa. Nti no mm. fofoofo, nti mmaa yi nso kɔto gu so na wɔn de bɔ donkom. Nti wɔn bɛsi akɔ biebie wɔn store. Mhm. Nti wɔn duru hɔ nom no, ɛna na wɔn ba bɛ sympathize with us, wɔn bɛhwɛ kyɛ sɛ ade a asi hɔ. Ah. Ɛna yɛn nso yɛaso ayɛ hyɛ. Yabotɛ yabotɛ. Eti Chinafoɔ naa ne yɛ bu wɔn no wɔn baa sɛ wɔn bɛ sympathize with mo kɛkɛ. Kɛkɛ. a. Nokura wɔ mu no no nyɛ sɛ daabi daabi obi a ɔbɛka saa biara ɔboa ɛna excavator no nso ɛbɛtwa mu yɛn mpaninfoɔ no ara na ɛkɔm a wɔn baeɛ sɛ wɔn mmra na wɔn mmɛsesa bɔɔla no wɔn mfa bɔɔla kaa saa machine yi a ano fea fea yi a ayɛ sɛ sofi yi ɛɛ ɛmmɛsesa bɔɔla no because ne yɛ ɛprapra hɔ sɛ yɛresi nti no na yɛaboaboa bɔɔla bebree wɔ hɔ Enti Chinafoɔ no baa a ɛbaa hɔ no, na excavator no nso reba aba aba abɛwura mu. Enti na asɛm ne asɛm na ɛhyiaeɛ. Ah! Asɛm ne asɛm na ɛhyiaeɛ. Enti excavator no koraa, ɔdane ne ho sɛ atu mmirika akɔ. Enti akyire yi, ɛna ɔno ara san bɛkae sɛ, Yɛse wɔmmɛsesa bɔɔla o, na ɛno deɛ, ɛnyɛ wɔmmɛdwi asase biara so, na bɔɔla na wɔba abɛsesa. Enti akyire koraa na ɔno nso baeɛ na ɔbɛyɛɛ n'adwuma. Ɔno na ɔmo na ɔmo abɛ clear hɔ nom nyinaa abɛsesa bɔɔla no nyinaa akɔto agu nti nnya excavator bi a ɛba abɛdwiri baabiaa because Ah! wohwɛ twenty sixteen no sɛdeɛ ɛyɛɛyɛ na ahwɛ this year yi a twenty sixteen deɛ saa time no anka polisifoɔ wɔ hɔ bebree but this time around no polisifoɔ biaa nni hɔ. ɛnti mebo ɛ eh, wo wo wo deɛ wo hɔ na wo didie ɔyɛ kɔn aba family member akyɛ sɛ ɛɛ ne ne na ɔma mi hu sɛ sɛ wɔ kan ho kora na ɛhɔ eh, na wo didie ne nsɛm a aba abɔnten a wɔn kyerɛ sɛ ɛɛ gama nkyɛ bi pɛ so ɔgye asaase na ɛyɛ wɔn dea ne ne nyinaa yɛ atorɔ. ɛnyɛ nokorɛ mi de deɛ mi ni mu sɛ ɛnu ase gama nkyɛ somaa abɔfoɔ maa ne ba hɔ, Gaamankyɛ no ankasa ankasa a ɛyɛ Ɔnkra he somaa obi maa no baeɛ sɛ dwumadie bi da n'anim, na oniako mmɛhwɛ sibi a ɛhɔ asi fa yɛ a, na ɔmmɛma yɛ yɛakɔ, na mmerɛ pa mu no yɛbɛte ne nka. Wammɛka sɛ sei ne sei, ɔno somaa obi. Saa Gbesemankyɛ no deɛ, me deɛ ɔno n'asɛm deɛ mennim ho hwee, na mmom deɛ menim no no. Eh, na sɛ asase no yɛ aban deɛ a ɛnyɛ nkranfoɔ biara deɛ a ɛna chinafoɔ biara nso mba hɔ sɛ wɔn bɛdwi de asi biribiara. daabi daabi daabi ɛna asase no railwaysfoɔ ɛne kantamatofoɔ mpanimfoɔ ɛna mekyerɛ mu kyerɛ wɔn kɔ people assembly ɛna wɔn kɔka ho asɛm na kufuɔ de maa wɔn sɛ ɛneɛ saa na ɛte wɔn nyɛ pepa nto so nti wɔn ayɛ pepa to so. Wɔayɛ pepa to so a ɛnnuru hɔ koraa. Fufuo aba yi atwam, wei aba yi atwam. Kyerɛ sɛ wo according to wei no ɛyɛ bɛyɛ fifty years koraa. Ah, mebo eti eti ese no mo nneɛma no a ɛhyehye no ɛɛ a mo san mm-hmm. tumi nya sika bɛ alɛ mo ɛɛ sika no mo gye loan mo yɛ ne dɛn na mo tumi sɛ nya sika san sisi a mo ani abere a mo san hyehyɛ foforɔ yi mo nya sika no wɔ he. ɛno deɛ meda ase. Adwuma no ebi wɔ hɔ a yɛgye loan. Loan yi ara odwadifoɔ biara de loan na ɛyɛ adwuma no. Deɛ nti a Kantamantofoɔ yɛn ho pere yɛn sɛ yɛyɛ yɛakɔgye loan. Ɛna Fos adwuma no nso ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ waawaa pa ara. Ɛyɛ ɛyɛ adwuma a wode wo sika hyɛ mu a wommɔ ka. Wahu? Enti na ama yɛn ani abere a yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Ɛna importersfoɔ no nso no yɛne wɔn ara na yɛ a na ɛwɔ hɔ. Nokorɛ ni wɔyɛ bi ma yɛn pa ara. wɔyɛ bi ma yɛn, wɔtumi firi yɛn nneɛma no bi ma yɛtwa na yɛde wɔn sika ayɛ dɛn, akɔ akɔma wɔn. Enti no, ɛno nti na ama yɛayere yɛn ho. Adwuma no, ɛnyɛ adwuma fo koraa. Ɛboa nkurɔfoɔ. Binom fi baabi baabi bɛfa nneɛma kɔtɔn. Kyɛ sɛ, ɛboa nnipa paa. Na mo, sɛ mopɔn, mopɔn adwuma na mokɔ a, ɛ, mo shop, wɔtumi gyaa sika gu hɔ. Nti kɔ ne yɛ adwene ho sɛ bi a mo sika kura bi ahyehye ne, wɔtumi gyaa sika gu hɔ. Ɛɛ, ebinom te me, me deɛ nokorɛ ni, me mennyaa me sika nto hɔ da. Me, me ankasa, eh, Kwame Ahe, de m'agya bi ato hɔ. Na mmom no, ebinom wɔ hɔnom a nokorɛ ni, wɔwɔ sika paa. Obi wɔ hɔ a, shop no, me, me deɛ yɛ baako o, but ebinom wɔ hɔ a, wɔagye bɛyɛ mmiɛnsa, nnan abom. Ɔno ara kɔ China kɔfa ne nneɛma bɛtɔn, nkurɔfoɔ bɛtu bi firi ne hɔ. Nti no, Ebi wɔ hɔ nso nso a na nneɛma ba na ɛwɔ sɛ okotua ka ne ho saa nneɛma nneɛma no nti ebia ɔde bɛkɔ fie na amrɔbɛsfoɔ bɛhyia no ne saa nneɛma nneɛma no na ɔde wapɛ baabi de ahyɛ wɔ ne store no mu nti anɔpatutuutu na ɔba a na nea ɛwɔ sɛ ɔde yɛ no na wayɛ nti nokorɛ ni nkorɔfoɔ bebree gyaa wɔn sika wɔ apata no mu bebree gya wɔn sika because wokɔ nso nso na obi gye wo baage a wogye tiri na ɔde kɔ. ok sɛdeɛ sɛdeɛ wosi ka sɛ eh, stores na ebi tumi gye four ne mmiɛnsa ne ade ade bom no ɛyɛ stores a yɛsi ɛyɛ bricks anaasɛ ɛyɛ plywood stores anaasɛ sɛn. oh meda ase ɛyɛ plywood store but ebinom ahyehyɛ ne blocks ankasa. Oh. Sɛ yɛde, yɛde maa yɛn no, yɛkyekyɛ obiara deɛ ama no, nti deɛ wopɛ sɛ wode wo deɛ yɛ no. Ebinom mm-hmm. nso tumi ɛyɛ no container. Wɔn mma nkorɔfoɔ ɛba, wɔn a wɔyɛ container no, dadeɛ no, wɔn ba bɛsisi de bɛyɛ container, de gate de toto ano, esiesie mu fine. Mm. Saa na yɛ a na ɛte. Mm. okay ti confirm wei ma me na confirm wei ma me na ɛnyɛ yi sɛ ɛnyɛ ndc foɔ bia na ɛpa asase na agye ɛno yɛ number one ɛnyɛ saa ɛna ɛnyɛ sɛ ɔmo akɔtɔn ama china foɔ bi a china foɔ ba abɛdwi ɛnyɛ saa. na me hwɛ neɛ ɛkɔ na because ɛnora koraa se ɛyi baa hɔ vice president elect ɛɛ maame no maame no ɔbaa hɔ bɛhwɛɛ yɛn kyɛ sɛ nkurɔfoɔ a bɛba hɔ a nti no me deɛ me nyɛ sure sɛ nso sɛ camouflage nso na ɔbɛyɛ yɛn nso deɛ saa afei na wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛgye deɛ a ɛna emi deɛ mini because me hwɛ 2016 ne na ɛnɛ yi paa yi deɛ a ɛnɛ deɛ emu agoa ama yɛn. as in first no first no deɛ na anka polisifoɔ na ɛwɛn na sogyafoɔ na ɛwɛn na wɔn toto tear gas gu yɛ so asa twenty sixteen no ɛtwaa mu no a egya no ɛhyee kɛseɛ saa no te sɛ wei no ɛno deɛ apolisifoɔ na ɛba ɔba wei nso deɛ polisini biara maa hɔ. Mm, na afei na wɔn bɛba deɛ a. okay thirty first no na asɔfoɔ bi nso sɛ egya hyehyeɛ bɛbi ba ebi ɛyɛ kantamanto ahye wokɔpie mu okumase nso a kumase ɛyɛ wood market nso egya dam ɛyɛ spirit anaasɛ wei deɛ nipa abɔnefoɔ bi na mo susu sɛ wɔn yɛ yɛ ana. mi dɛ spirit spirit ni mi nyi ni nipa mm. naa na ɛnyɛ wohu nipa bibini a na yɛ sɛ wahyia ɔbronsam nua paa. Adwenfi ne ahoɔyaa na ɛwɔ nipa so. Enti me deɛ, me deɛ, me saa ɛno deɛ, meyɛ ogyidini paa. Meyɛ ogyidini. Wodɔ wogye di sɛ nipa bɔnefoɔ bi na ahyɛ daa mafia mo saa? Nipa bɔnefoɔ ankasa na amafia yɛn. Onipa bɔnefoɔ, ɛna asɛm ne asɛm ahyia. Saa na mehu no. Mm, te sɛ deɛ chinafoɔ die yɛ kɔhyɛ a ɛyɛ aburo ɔmo yɛ asɛ ɔmo so kɔm baabi ɛyɛ aburo ɛ obi obi ti apae saa asɛm ne asɛm na ahyia nti sɛ ɛyɛ ade a sɛ ɔmo bɛgye a yɛhwɛ yɛde yɛgu yɛbobɔ yɛn mpata no mm. nyame adom a ɔkyena mɛkɔ mekɔ a mɛtwa na ɛkoɔ family foɔ ahwɛ Mɛtwa na mede asɛnde wo sɛdeɛ yɛreyɛ a yɛkɔ so ara, mɛbirivu mo biribiara, enti no biribi foforɔ biara ba a, mɛka kyerɛ, so far deɛ, obiara ma hɔ mmɛka nkyerɛ yɛn sɛ ɔregye asase biara, enti ma yɛmfa dua biara nsi hɔ, dua no deɛ, yɛ, yɛasisisisi ara, ɛnnɛ wɔn, ɛnnɛ deɛ me mankɔ hɔ, mekɔ asɔre, mese megye m'ahome, Nyame adom ɔkyena mɛkɔ, wɔn a wɔkɔeɛ nso no, yɛnte feedback biara sɛ ebia obi aba abɛsan wɔn sɛ ma momfa dua bi nsi hɔ anaasɛ ebia polisifoɔ bi aba akyire na sɛ ebia wɔbɛyɛ deɛ a ɛnneɛ mentumi nka ho asɛm. Na so far no deɛ biribiara a ɛkɔ so yɛkɔ so asi yɛn dan, yɛmpata. Enti no wotumi sɛ nipa bɔnefoɔ bi, ahoɔyaafoɔ bi ne mente me ho ase bi na ɛbaeɛ na saa adeɛ no sii. okay ɛɛ o o o bibi a bɛ sɛ ɔkɛtwa to ana. oh ɛkoɔ family ma asɛm a meka ne sɛ gya mo nua ba ne asie ato mu nyinaa ato me deɛ a na ato mu nyinaa. Ah, ɔyɛ ɔyɛ part of ɛkwan aba family mi kura mi ni mo mi sɛ ghana deɛ mi sɛ ezi ɛyɛ agye hɔ afa o mi nim sɛ sɛ ɔka yɛn ho koraa. Ah, mo agye ha fa mo agye mo akyɛ sɛ mo ahyeta baabi a. sɛ so far no me koraa de mebɛyɛ nsi ananmu ama kantamanto nti biribiara a momfrɛ me mɛma information nti mo nuaba a aka me na aka obiara nti mesrɛ mo mo a deɛ ɛda mo akoma so biara metwa boɔ biara ma mo ɔbɛyifoɔ ba na n'ani nsɔ adeɛ kakra bi a mowɔ biara a mode ba abɛsɔ mo nuaba asen no momfa mmɛsɔ m'asen why na nyame bɛhyira mo papaapa yate yate nti biribiara nso ni a mo deɛ mo mo inform me mɛhyɛ da kɔ hɔ akɔtwa bi biribiara tɛ ɛyɛ fɛ ne saa paneɛ koraa tɔ fam koraa ɛfoɔ family mɛma mo ate na mo ahu nea ɛkɔ mm akyire sɛ nkurɔfoɔ yɛ wɔn ho dwa aburoni nso bɛgyina hɔ sɛ wɔn bɛgye a ɛno nso ne nyinaa mɛka kyɛ na so far deɛ memfa so memfa so bɔ mu obiara sɛ obi aba hɔ sɛ ɔba abɛyɛ sei sei ɛneɛ yɛntee bi kɔ scene no sii mekɔ hɔ everyday ɛnɛ pɛ ne da a mankɔ hɔ ɔmo a ɔmo adi kan wɔ hɔ nso no yɛwɔ information wɔ hɔ ɔmo nkaa biribiara mfa nkyerɛ yɛntee hwee. Okay, meba megyina so ma me mm. Kofi Boateng abusa sɛ ɔklemu sɛ nipa bɔnefoɔ bi ɛhe yɛ start video no Kofi wama so ntɛm ɛdi gye sɛ ɔkɔ abɔ ɔkɔ san akɔ start mm. wakyerɛ nipa bɔnefoɔ no ɔkyerɛ nipa korɔ a ɔse ɔsusu sɛ ɔno na ɛyɛɛ saa adwumadie no wakyerɛ ne nyinaa anti mɔmi ɛ maame nfa wɔn si a maame nfa wɔn si a. yoo yoo alright medase paa nyame nhyira mu. yɛdase eti yɛ maame yɛ ti ne nkan yi ɛ ɔwɔ ɛyɛ ghana kantamanto hɔ na ɔwɔ sɛ ɔyɛ kɔnaba fam ne mɛmba ɛ namba yɛ afrɛ sa hello. ɛkɔ na ba ɔte mi nka. mɛte wo nka paa wobɛ sɛ ɔka bibi fa asɛm yi a yɛka ho asɛm yi anaa. yes yes yes sɛ me meyɛ member of ɛkɔ na ba nti me so me ɛɛ fɛn sɛ. ɛɛ ɛɛ mewɔ nsɛm ka paa because. wowɔ apata wɔ hɔ anaa. mewɔ mewɔ five shops ɛna mede one ama me bra. okay ɛne maame tie wɛ. mɛte o mɛde ma ma hyɛ ma hyɛ o video na ma me nafofoɔ me yɛ bra baako a na gyae ɔno na ɔtete yɛ ɛbura awura na ɔkɔfa ɔkɔfa mpaboa ne ɛɛ eh, caps ne bags ne nneɛma efiri korea ɛde bra amanfoɔ na ɔmo tɔ ɔno nso wɔ uk ɔmo nso tie sisi a ntumi bi ɔmo nso bɛfrɛ wo. Na yɛfrɛ no sɛn? Nsɛm a ɛyɛ sika ntɛm adwene deɛ me nua ma menka nkyerɛ wo. 2007 ɛhɔ hye. Na 2007 ɛhɔ hyeɛ no ɛɛ na yɛ ɛ ɔmo a ɔmo da kantɛm ato no ɔmo na ɔmo fo tɛkyɛ apata no saa boys no a ɔmo firi Kumasi ne other places Ghana baabi aba no. Asɛ ɔmo a ɔmo a ɔmo aba ɛyɛ nkran ebedi paa no. Yes. Okay. And kudos to uh, friends, especially uh, friends, uh, Manso Atwedeɛ for some more who are Mr. Lutumo. Mm-hmm. Manso atwedeɛ boys because na yɛwɔ manso atwedeɛ fo gu hɔ paa deɛ amɔ. Ɛyɛ ɛyɛ manso ɛnyɛ manso ɛnyɛ saa. Manso manso atwedeɛ aka Japan ne yɛn fɛ wɔ Japan saa na wɔn fɛ wɔ Japan na na boys ni gu hɔ paa ntiɛ na me me amanfo bebree ɛnim me ɛwɔ hɔ paa. Okay. Ɛɛ nti wo ma deɛ shops no. egya tumi tɔ hɔ na wɔn adum no wɔn wɔn bɛyɛ saa de gu a wɔbɔ sɛ nkranfoɔ anadwo no bɛyɛ two o'clock wɔn a na wɔn nenam hɔ wɔn wɔn sɛ egya tɔ ha na boys na gada na wɔn akɔ dum no one day. na oyɛ oyɛ nkoa na ba family a wowɔ stores mako mako five fee ɛwɔ ɛyɛ kantamanto a wokan deɛ sɛ wotua tax deɛ. Ah, eh, maame nka kyerɛ tax a kantamanto nya no ɔn. Eh? Tax a eh, kantamanto nyɛ market o, kantamanto yɛ eh, company o. Okay, okay. Kantamanto nyɛ market o, kantamanto yɛ company a I employ every day I employ hundreds of people. Company bia ni hɔ a ɛwɔ Africa betumi I employ nipa sɛ kantamanto. Kantamanto woyɛ han woba ɛboɔ kora na atɔn kora bɛnya wo sika wobɛnya bia atɔ aduane adi. Sectors no, ahiafoɔ, wɔn a wɔyɛ asikafoɔ, amanfoɔ a wobɛhu obiara ab- abɔ ɛ- nneɛma a Nigerfoɔ bɛfa kɔ Niger no, ɛnyɛ ade ketewa o. Me na mewɔ shop, me shop baako na meyɛ operation nko ara, ɛno na na meyɛ specialist. okay Na bɔ mewɔ nkɔmmɔ yi sɛ ɛhɔ ahye nneɛma ɛwɔ store mako mako five ne nyinaa ahye ɛ- ɛ- ahye akosi sɛn mekasɛm bi mekasɛm bi akyɛ mekasɛm bi akyɛ Aha. 2007 hɔ hyeeɛ no ɔho fire service foɔ baeɛ no nsuo no mu o boro a yɛboro wɔ mo yɛn yɛde pure water ɔn sɛ wotwa video bi ɔn sɛ video yɛ a wohwɛ ɔsi sɛ mi na. Ah, wɔn de pure water na edum no yes. Yeah, ɛ ɛ yɛ fɛn sɛ video a wohwɛ mi na mi de send wɔn wɔn nkɔfo wɔ Ghana so wɔn pɛ sɛ wɔn wɔn ba live na kaa na wɔn nyinaa kasa. Wɔn ma deɛ two thousand and seven ɔn yɛ de pure water na adwo bɛyɛ bɛyɛ two o'clock na ayi ɛstati fi cassette ɛfo mu na yɛ yɛ dum no na ebeduru baabi ɛfrɛ ɔyɛ ɔsibɔ ɔsibɔ tɔn. flip flops na mpaboa shoes ne cover mo ne ayi mpaboa ɛwɔ ne shop ne nyinaa hye bɛɛ container bɛɛ bɛɛ five ne nyinaa hye ofi akyem adan asani amaf kantamanto yɛn salutu wɔm obi ɔwɔ kantamanto ɔyɛ adwuma amanfoɔ properties ɔma yɛ ɔmo de hwɛ especially mmaa no obi hwɛ mmaa nkɔla bɛɛ twenty ten obi ɔhwɛ ne mma ne ne nnamfofoɔ mma ne wɔn a wɔka ho, Kantamanto, mesalutu wɔn. Ɛhɔ, mefiri hɔ ba na mema yɛ nneɛma bebree a Kantamanto nneɛma mma bi ɛbɛpue Amerika ha. Nti neɛ mete Kantamanto so a masɔre. Kantamanto yɛ mma ne ngu da na maame nka nkyerɛ ɔhɛ. Nti that night ɛhɔ hye no ɔn. Yɛn Japanfoɔ boys na wɔn san do hɔ nyinaa. ɔmo dum no na ɛyi ɛyi group of people wɔn fi wato post office wɔ james town hɔ no so ɛho ɔmo ba can you hear me wote me nka. me to nka paa yɛ tie o. ya ɔmo ba ɔmo bɛ wia bills nti that time ne yɛ borɔ wɔn nti ɔmo fɔ ɔmo another strategic sɛ ɔne ɔmo bɛ ɔmo ma ɔmo bɛ ba nipa bɛyɛ twenty thirty ɔmo de nadeɛ ɛno na esi last four days now. Nti amanfoɔ a wɔn protect wɔn ayi no, mmaa wɔn ayi wɔn breast mu ne nipa bebree obi wa ne breast bɛyɛ twenty na amanfoɔ wɔn abɔ glass ɛde nnadeɛ abɛsi wɔn so na wɔn asesa ne nyinaa de kɔ wato Jamestown ɔhen no na influence saa nkɔfɔ no na wɔn bɛyɛ saa de no. Nyabotɛ nyabotɛ nyabotɛ ɔhen na influence hwan mu wɔn bɛyɛ de adeɛ. Ɔhen no saa wato ɛyɛ fɛn sɛ bɛsi mankyɛ no wɔn hyehyɛ aseɛ wɔn nyinaa ka ho. Wɔn ka deɛ ho? Wɔn ka deɛ ade ho? Ne mpanimfoɔ bi akasa ma ɛhɔ no ahye na wɔn ka ho. Wɔ evidence ɛkyɛ sɛ wɔn ka ho. Let me let me let me let me tell let me tell you what. That night na ɛhɔ hye no wɔn. Wɔn sɛ wɔn sɛ wɔn yɛn hu sɛ egya ni tɔ ha no na ebi asan tɔ ha ɛntɔ mmom nkɔ o ɛtotɔ asɛ wato. yɛmfa sɛ asɛ wato ɛyi eh, kosua bɔ baabi na aspread wɔ na wato bi ato ha na wato na spread so ɔte aseɛ saa na nti nna ne nyinaa start sɛ ɛbɔ mu ato a nti amanfoɔ sɔre dwane wɔn yɛ sɛ wɔn kɔdu apɛ na wɔn hu saa atɔ no a na ɔtɔ nsɛ na obi anifrɛ ne bi ka sɛ ɔda hɔ na ɔte sɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ anadwo yi wɔn ba abɛhyia ba amanfoɔ ba a ɔka kyerɛ wɔn no na wɔn fo sɛ yɛ agorɔ nti agya no wɔn de totototo portion portion anadwo no Na that time nea nti a wei nyinaa happen sɛ Japan foɔ boys no ma so atwedeɛ foɔ yi sɛ wɔn nyinaa kɔ wɔn kurom. Wɔn wɔ nipa wɔn wɔn nnu twenty koraa wɔ hɔ. Two thousand and nine ɛhɔ hye me gyina mu bi me kɔ yi me shop baako me yi mu nneɛma nyinaa deɛ aka no amanfoɔ scatter bi nkrafoɔ no scatter yi mu nneɛma nyinaa yi dwanee. na na wohwɛ mu a ɛdeɛ nti na ɔhene no bɛhyɛ nkurɔfoɔ ti sɛ ɔmo nkɔhye hɔ ɛdeɛ na ɔbɛnya afiri mu sɛ dabi ɔmo sɛ asase yɛ ɔmo dea video no yɛ a woma no sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye land na yɛka nka asase a mo kwampɔ ɛnyɛ mo dea ɛyɛ akuapemfoɔ dea ne nyinaa yɛ eastern region asase sɛ mo de history bɛba sɛ 1905 na mo yɛ nka asase nyɛ mo dea ɛyɛ akuapemfoɔ dea ɔmo so ka sɛ ɔmo so gye ɔmo asase a mo so mbɛyɛ dɛn ɛyɛ eastern regionfoɔ asase sɛ ɔmo nim history a Nti wɔn no wɔn mpɛ adwuma. Hwɛ maame nka nkyɛn o. Ɛyi ɛyi NDC baa yɛ a ɛni twenty four hours kura yi. Ɛyi gɔta so akyire hɔ no bɛ a na wɔn di mpaboa gu wɔn se first na week bi wɔn bɛgye sika five Ghana. Sisi every day wɔn ba bɛgye five Ghana. Wɔ amantuasi a wɔn nyinaa ɛmɔ ɛmmobilize sɛ sɛ squad no start sɛ wɔn ba bɛgye sika bo wɔn bɛ bo wɔn ɛbɛyɛ tu atoto atoto. Ɛnɛ nea nea ɛwɔ hɔ no no nti maame nka nkyerɛ o two thousand and nineteen hwɛ deɛ ɛhɔ nso yɛɛyi. Amafo mu nya heart attack ɔmo wui. Me shop wei wei kaa me shop me yɛ bobɔ obi na abɛdom yɛ eh, panin na ɔwɔ hɛ na yɛfrɛ no Fela Fela na yɛ panin pɛsi a ɔyɛ old nti yi bi a after wei no yɛbɛma no atena nkyɛn ne apɛ mpanin mpanimfoɔ bi ɔmo bɛ ɔmo bɛ lead yɛ yi nti ɛhɔ na ɛyɛ yɛn anadwo Japanfoɔ boys na ɔmo dɛ da hɔ no Ɔmo na egya tɔ pɛpɛpɛ ɔmo bɛ gada ɔmo bɛ dum no fast ɛnyɛ sɛ yɛsɛ me me me sɛ manso atwedeɛ foɔ me salotu wɔm me me fira kyemɔ daa ɛnti sɛ sɛ sɛ no sɛ sɛ no me ba o ɛ mo astate a mo sisi mo stores sɛ ɔsɛ stores da so wɔ hɔ mo astate a mo si anaasɛ ho asɛm sɛ ɛna ɔmo astate yɛ astate ebi na bi de bi na de sɛnde wɔ no video ni bi ɔmo de forward ma me na me de sɛnde wɔ no na na sɛ asase no yɛ asase no yɛ ɛ wɔn bɛ sɛ wɔn gye firi mu nsɛm a nka wɔyɛ sure sɛ wɔn bɛma mo ho kwan ma wɔn asan start sɛ mo yɛ. dabi kyɛ ɔmo ntu ɔmo ntumi nyɛ ɛyɛ nyɛ na nyɛ nyɛ na yɛde abobɔ a yɛyɛ yi obi a ɔbɛbɔ awie na ebe etua toto atotɔ because yɛ maame nka kyerɛ tax a at the end of the month ɔmo de ma railway for railway for sika hia na ɔmo nya sika yɛde ma ɔmo more than two hundred thousand or one hundred fifty thousand dollars every month sika a railway for ɔmo gye hyɛ ɔmo no ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ small amount of money ɛna ɔmo de tuatua ɔmo kɔ fo ka. Nea ɔhɔ no no tax AMA fo tax wɔn betua no sika wɔn gye wɔn nyɛ sika ketewa o. Kantamanto sika efiri wɔ tax etua ma aban no ɛmant no ɛnyɛ sika ketewa. Ɛsen gold ɛsen deɛ wɔn yɛ yɛ wɔn sɛ nsaase no. Kantamanto nyɛ ɛ market o. Kantamanto yɛ factory. obi anu a ɔnhyɛ foosu ataadeɛ no ɛkɔ na ba wonhyɛ foosu da. mahyɛ bi da paa. wɔhyɛ bi da kantamanto maame nka kyerɛ ɔ ɔmo pɛ sɛ ɔn sɛ papa no wotie previous video ɔmo sɛ yɛ previous video video ɔsɛ ɛn ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo bɛ ɔmo bɛ ɔmo bɛ yɛ fɛn sɛ ɔmo bɛ ɔmo bɛ mɔ ɔmo bɛ yɛ hɔ modernize ayɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ proper yi wɔ wɔn a bɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ proper yi wɔ mo no ɔmo atotɔ mo nsaase nyinaa mamanfoɔ ɛde dada yi mu Nti market na amanfoɔ yɛ no ɔma organise ɔwɔ ha no ebi wɔ ha ɔbɔ nom koraa ɔmo yɛ ayie a ɔmo tumi bɛ attack first yɛ bɔ nom ɔmo tumi ba me so sɛ adeɛ nti na ɔyɛ dede na ɔmo abɛyi nneɛma na yɛ sɛ ɔsɛ trɔ na me nso me squad a ɛne ɔmo afɛ so na ɔmo agye nti wɔanhwɛ ne yie ɔmo a ɔmo tɔn nneɛma kwawufoɔ asantefoɔ akyemfoɔ aigbefoɔ frafrafoɔ obi a all works of life obi a Nigeriafoɔ Obiara wɔ hɔ. Amanfoɔ Niger nneɛma a ɛkɔ Niger no amanfoɔ nneɛma a wɔbɛfa fi Kantamanto kɔ Niger no ɛnyɛ ade ketewa Nigeria nneɛma a wɔbɛfa kɔ ɛnyɛ ade ketewa. Nti wo deɛ wo susu sɛ ɛhɔ no ahye no ɛyɛ ahemfo bi ne nkɔfoɔ bi na ɛhyɛ akyire na wɔn ahye wɔ saa na wo susu. Wɔn nyinaa wɔn nyinaa ka ho wɔn na wɔn kɔ apo na wɔn. But but deɛ wɔka deɛ wo ni evidence. Ɛnkasa mi ni evidence. it has been happening okay adɛn nti na adɛn nti na shops ahye na motumi de group of people bɛyɛ fifteen twenty motumi ba maamefoɔ sɛ wo maame na sɛ ɛkɔɔ na tie ɔmo a ɔmbɛyɛ saa nneɛma anaasɛ me a me ne wo kasa yi anaasɛ ɛkɔɔ na ba yɛmfa sɛ wo maame na wɔbrɛ ɛfa te sɛ ɔhwɛ ne ma ɔhwɛ amanfoɔ ma a she is well to do ɔyɛ ebi na so amanfoɔ so na sɛ ne hɔ ahye na sɛ amanfoɔ ayi ne nneɛma Yɛkɔyi obi hɔ a wante nti yɛyi obi nso de aba na abɛba ama me de suare a nkurɔfoɔ de dadeɛ abɛtack na abɛyi birds nyinaa kɔ a wofiri sɛ ɔbɛyɛ okay? Obi birds bɛyɛ bɛyɛ bɛyɛ 60, 50, one bird bi yɛ 30, 40, 25 million na obi tumi gather ne birds bɛyɛ bɛyɛ 20, 30 na amanfoɔ abɛ abɛfa ne nyinaa asoa na wonim amanfoɔ a wɔtwe bird kɔ wɔatɔ Jamestown area hɔ post office wɔ amanfoɔ ɔmo hui me bra me bra me me bra ɛ nso pɛ sɛ ɔfrɛ wo sisi a ɔno nso wɔ shops two wɔ hɔ ɔno nso ne shops nyinaa hye me ne ɔkasa ekura ɔnam kwan so ɔkɔ kantamato ɔmo kɔ nti this time around deɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ boot bu shinga hye tu shinga okay ɛ eh, fa fa me number ma kantamatofoɔ na deɛ ɔmo bɛtumi a mewɔ so sisi ɛ ɔmo fira me peke o deɛ yɛn fa ɔdeɛ ne nsia mede mede ɛna baako yɛ mede picture bi bɛsɛn de ɔ guy bi ɛfɛn ne free yie chef aka chef Ofi, ofi, ofi bɛhen ase. Ɔde container three mpaboa ne nyinaa hye. Ei. Ne shop baako container mpaboa fu. Mede, mede, me ne wo kasa wie a, mede, mede picture bi sɛ no no ahwɛ picture ɛyi mpaboa no a egu shop hɔ sisi a ɔmo hyehyɛ a ɔmo hyehyɛ yɛ a ne nurse ayi ɛhɔ no hye mede picture no bɛsɛnde o. no ahwɛ mpaboa a shop baako a shop baako a ɛte sɛ three bedrooms a yɛaka bom mpaboa no wɔtɔ shops ate sɛ no wɔto abom mpaboa egu hɔ no me ne ne nua Richard kasa yɛ mpaboa se last week a no bi container three mpaboa no nyinaa wɔn nsa nka baako ɛfiri yie me ne no kasa nti metra sɛ ɔno so yɛyɛ a ɔmo no ɔmo betumi ama round down ɔmo na ɔmo gowns sisi a nti maame Okay. nka sɛ nkrafoɔ deɛ mfa mo ho saa youth mu wɔn a wɔgu soɔ na wɔn yɛ lazy no biribi si pɛ na wɔn de nadeɛ weapon so aba na wɔn ba ba etuo nyinaa baa hɔ Ei. etuo nyinaa baa hɔ yɛ maame nka sɛ etuo nyinaa baa hɔ nti me me bra a ɔkɔɔ no oyi ne tuo de hyɛ no previous time wɔn ba bɛ attack me nko yɛfɛn sɛ media na mo yɛfɛn sɛ abɔsɔ kan ma to yɛ load me nneɛma de egu abɔsɔ kan ma to mu. Ɔmo ne yɛn struggling na me bra twe tuo ɛwɔ rainway baabi ɔmo bu fuel no despite stores wɔ daa station yɛ baabi ɛfa kɔ ayi no ɔne yɛde wura mu ba inside so ahu ɔmo bɛ ɔmo ba bɛsesa me nneɛma yɛantwe ama wɔn that time me mehyɛ nika kitikiti ɛna mehyɛ obi aworɔworɔ ho wonhyɛ shirt mpo ɛna ayi mmaa no twe ice water deɛ yɛakyekyere ne pure water ɛna ɔno ba na ɛne yɛtu ɛgu cassette no mu, woto a wobɛhu sɛ na ayɛ boom, boom, na ɔtwɛn sɛ ɛno nso yɛ gas nti kyɛ sɛ ɛyɛ planting nkrafoɔ no ane nti na obi ɛdwa ɛhye na nka woyɛ papa a wonim nyasa adwen papa wɔ tirim a obi dwa ɛhye woanwɛn ho ne base no wɔtumi asesa no masa wɔde abɛgu baabi masa de dadeɛ abɔm so abɛyɛ atake mobɔ mode bɔto bɔ hɔ na mo wɔn yɛ rebɛwɔ na mmaa ne dwane Na wo fi sɛ yɛn akanfoɔ no wobɛyɛ kurom a wobɛtumi akɔyɛ saa nkwaseade wɔ Volta region you can't do this shit wontumi nyɛ saa deɛ mu yɛ kuromfoɔ akyem ɔda me kurom akyem ɔda ahye obiara ni hɔ a ne nneɛma yerae obiara obiara ni hɔ obiara yɛ gada obiara nneɛma ma ɔba nkanfoɔ no they are very wicked wọ́n sẹ ẹ ẹnyẹ ẹ ẹ abotire asẹm bẹẹ nyẹ abotire wọ́n sẹ ẹnyẹ nkranfoɔ nyinaa ebi mu na ebi a wɔyɛ saa deɛ. na mi kan ɛnyɛ wɔn nyinaa some of them especially youth na wɔn nyɛ adwuma na wɔn nenam hɔ no wɔn baa na wɔn bɛsrɛsrɛ sika Wate aseɛ, ɛfiri ɔkyena kɔ ansa after yi na yɛbɛbie market, wɔn bɛsan aba sɛ wɔn ba bɛgye gye sika, wɔn retie a wɔn yɛ wɔn try sɛ wɔn bɛsi hɔ a ɔho, ɛne wɔn ba bɛfa dead bodies na ɛfiri akɔ because yɛn ntwe ma wɔn biem, obi a ɔbɛtra sɛ ɔbɛba saase no so biara no yɛn nso ɛwɔ ɛpɔn wɔn ho, sɛ wɔn nim a nka wɔn nyɛ saa nkwaseade no, na ɔhen na ɔno ɔhyehyɛ kyerɛ na ɔyɛ saa de no, yɛ yɛ send strong one de ama no, sɛ onim a yɛn nso. Yɛntena hɔ na obi mfa yɛn ntutu fam. Nkran asase nyɛ Nkranfoɔ dea. Ɛyɛ Eastern Region foɔ dea. Akuapemfoɔ na ɛde maa wɔn. Ghana yɛ yɛ freedom of speech, obiara tumi kasa. Obiara ntumi intimidate obiara. Nkranfoɔ bebree te Kumasi, ebi bebree te Eastern Region. Yɛn nyinaa yɛ asprɛde. Ghana yɛni yɛnyɛ atamfoɔ, yɛn nyinaa yɛ asprɛde. Ba Nkranfoɔ no, biribi ne wɔn pɛ sɛ wɔn wɔn pɛ sɛ wɔn wɔn take advantage. Wɔn nya pokorɔ wɔn bɛtɔn. To be honest, na adɛn nti na obi nneɛma hye na mo moantumi anhu nipa mmɔbɔ na mos mosesa nneɛma no na ɛsoso mo na monkuta nadeɛ mode kɔ post office? Wofi sɛ yɛ cool, it's not cool, ɛnyɛ ɛnyɛ ɔke. Na sɛ wo maame na ne nneɛma hye Ah ebi anya heart attack mehu maame bi a ma maame mehu ma mmaa yɛnsɛ sɛ yɛde mmaa di agorɔ sɛ wobɛhu maame ani ɛti ne nsuo it's not a joke ɛyɛ adeɛ ɛyɛ oyɛ yɛ yɛ yɛ ɛyɛ serious issue ɛhɔ no ahye no deɛ ɛha adwen na wo na wo kwasia bi wabɛsesɛ obi bail wasesɛ obi bail ɛna sɛ mehyia obi na ɛsɛ yɛn ka sɛ mewɔ ghana mehyia obi a ka bɛbɔ wo ah, wode abotrɛ wode wode wotietietie na yɛ encourage kantamatofoɔ no ama mo wɔtuo nyinaa sɛ monwɔ ɛpɔn mo ho abotrɛ abotrɛ wei nya ako nya abotrɛ nya abotrɛ nya abotrɛ dabi sɛ moba bɛyɛ atake yɛn asɛ mmoa mopɛ mopɛ sɛ eh, garbage in garbage out Wate aseɛ? Adɛn nti na obi nneɛma, nneɛma ɛhye, moabɛhyia shop no, moahyɛ shop no awie, na amanfoɔ struggle sɛ wɔbɛyi wɔn nneɛma, na mosan wia nneɛma no kɔ ɛyi, post office soɔ. Yɛ try sɛ amanfoɔ bɛ send saa pictures, wɔn a na wɔn so bɛ sɛ wɔn de dwane anadwo, yɛ try sɛ yɛbɛyɛ ne yɛ, ne yɛ nya ɛ, proof of evidence na moahu, because ɛyɛ very bad.

Ana mkaa sɛ nnɛ mɛyɛ program afa no aba so. Ɛna wabɛkyerɛ mu akyerɛ sɛ sɛ Chinafoɔ no a ne yɛbu wɔn no, wɔn ankɔ sɛ wɔn kɔdua asase no. Na mmom Chinafoɔ no retwam asɛmpɛ ɛna wɔn sɛ wɔn ba abɛma wɔn ɛyɛ wɔn bɛ sympathize with wɔn. Na wɔn bɛwura mu na ne ehu sɛ excavator bi nso retwam. Wɔn sɛ Chinafoɔ nso ne excavator deɛ ɛho sɛ bebree. Eti sɛ excavator ni twa mu wo no, ɛna Chinafoɔ yi nso wura mu na wɔn sɛ ee Chinafoɔ de excavator aba wɔn bɛgyi ɛyɛ ɛyɛ fɛn sɛ asaase no ɛna nkurɔfoɔ nso wɔn deɛ de mmoba buruburu wɔn ti mpaapaa wɔn tiri ho ɛboro wɔn a sɛ na wɔn kɔ wɔn baabi ɛna wɔn bɛyɛ o wɔn nkafra wɔn nkafra ɛno ho borɔ na sɛ yɛhu sɛ nam social media na yɛbo Chinafoɔ bi ɛse Wɔn ba abɛgye asase sɛ na ɛnte saa wɔ baabiara. Ɛno yɛ one. Number two, maame yi kyerɛ sɛ ɛɛ asase no yɛ aban dea, ɛnyɛ nkrafoɔ bi adea. Na ɛɛ asɛm no deɛ ɛsi teɛ no, ɔno no kyerɛ mu ma yɛhu sɛ ɛɛ papa bi wɔ ɛyɛ ɛɛ kantamanto hɔ a ɔbɔɔ ne din, wɔn sɛ ɔbɔyɛ ɔsi bi saa. Na ɔbɔyɛ no ne obi ɛɛprɛprɛ ho ɔsi n'aban n'aba. na wɔbɛhye wɔn apata ahye eh, kuro no ɛhɔ no nyinaa nti gya no starte yɛ a ɛretɔ no baabi a ɛdi nkan tɔɔyɛ ɛyɛ baabi a nipa no ne ko ntɔkwa ɛna afei deɛ ɛkɔɔ all the angles no nyinaa ɛna ɛte faa so a egya no baa nti nkyerɛmu bebree de aba kantamantofoɔ no bebree nso bu afu a wɔn kyerɛ sɛ ɛsɛ de wɔn ntwe ma wɔn ɛ wɔn bɛtoa so akyɛ sɛ ɛne ɛyɛ nkranfoɔ no deɛ sie no wɔn susu sɛ nkranfoɔ no ɛna ɛrehye wɔn nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Wɔbɛtumi agye asase no sɛ de sɛ nsɛm no adɔɔso afei koraa deɛ ɛɛ eh, yɛdwene ho koraa yɛnte the whole story na sɛ anyway kumase nso ebi asan si ɛwɔ kumase wood market kantamanto deɛ aba yɛn ka nwie yɛ o kumase wood market so mo hɛ deɛ si. Thank you.

Wɔn a wɔkɔtenaa asɔfo ayi no ase a wɔse wɔyɛ Akristofo yi sɛ amen. Amen nso kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Mama Babs bɛseɛ, monte amen ase anaa? Amen kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Ɛ afei de ade kyee a mo shops no mo pɔn asɔre na mo kɔɔ shop no ɛhɔ nyinaa gya dam se tatatatatata. Saa nkurɔfoɔ yi wɔ information sɛ nkurɔfoɔ bi redi dwuma bi ɛna wɔde abɛhyɛ nkɔm anaasɛ ɛho asɛm te sɛn because ɛyɛ nwanwa sɛ asi wɔ kantamanto na yɛn hwɛ hɔ deɛ kura nwie yɛ na ade kye yɛn nso akumase wood market nso ɛhɔ nso tatatatata efiri hɔ ahinfa biem na ɛkɔ nti mímí nso sie mu na mehunu sɛ no ɛwɔ sɛ saa nkurɔfoɔ a wɔhyehyɛ saa nkwasi ankɔm no sɛbe ɛwɔ sɛ yɛpekepeke saa nkurɔfoɔ yi na ɛne wɔn de list ne nyinaa ma yɛ tie me yie paa wɔde list no nyinaa ɛma yɛ na yɛhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ahunu baabi a ɛfiri ha ɛkorɔ because sɛ spiritual na ɛyi kyerɛ mu deɛ a na ɛsi wɔ physical deɛ a ɛɛ wɔ sɛ motumi ɛka kyerɛ so ate ase sɛ bi a ɛfiri akyina kɔ no ɛɛ sei ne sei na ɛkɔ efi akyire akɔ sei ne sei na ɛkɔ na neɛ ɛtan bia no a mobɛhunu sɛ baabi foforɔ ɔbɛhye neɛ neɛ ɛda yɛ tiri mu sɛ ɛfiri ha hye wie pɛ ɛkɔ ha because mo na mokɔ mo spirit ana moaba mo physical ana mo si ɛdwam bɛhyehyehyehye ampani ampaa ne nua ne ampaa ɛdwuma starte a ɛhyehyeɛ ɛfiri kantamanto abɛdu kumase ɛfiri hɔ a na ɛkɔ takorade anaa ɛfiri hɔ a na ɛkɔ cape a baabi a ɛkorɔ no wodeɛ moma yɛ list no prɛko ne nea ɛfa nto yɛ tirim hunu sɛ yɛ market a ɛwɔ the whole Ghana na yɛbɛhyehye ɛfiri ha a ɛkɔ ha ɛfiri ha ɛkɔ ha because ntumi bɛka akyɛ adeɛ ntoɔ tra sɛ nyankopɔn yi kyerɛ wɔ a sɛ ɛsɛ oyi kyerɛ na wasɛe no ne adeɛ adeɛ agya yɛni ka asɛm wɔn sɛ ɛni bible mu mefrɛ sɔfo yi a kusi apia wɔ sɛ ɛni bible mu baabiara sɛ nyankopɔn yi kyerɛ wɔ a na wasɛe no wɔ sɛ ɛni bible mu nti agya yɛni bible mu yi deɛ ɛnɛ momfa list ne ma yɛ momfa list ne ma yɛ ne yɛhunu sɛ neɛ yɛfiri kantamantoa yɛbɛsena akɔ ɛyɛ kumasi wood market yɛfiri wood market a yɛ the next one nso yɛ ha sei mo deɛ moma yɛ list no so ate ase moma moma yɛ list na afei deɛ nte ho ase sɛ ade kye a yɛfiri a yɛkɔ yɛkɔ cape coast yɛfiri cape coast a yɛkɔ takorade na mode bɛtena hɔ a ɛsɛ spirit bi na abɛyi akyerɛ nkurɔfoɔ yi na wɔn nso te hɔ na wɔn ɔhyia no sɛ wɔn ɔhyia me mmom deɛ me deɛ meyɛ police deɛ ankomakyekye nkurɔfoɔ wei dadaada o dabi dabi dabi dabi ei na de ase na mo kɛn na obi te ghana na ɔno asɔre anɔpa ɔno na ɛkɔ da yi onye obi na de ne so kɔɔ so nkɔ da ɔno ana akɔ da na ɔno da nyane ɔsɛ nyame ayie akyɛ ne sɛ market bɛhyehye ampaa kantamanto ase ade kye ya eh, kumasi wood market gya dam eti esi efiri ha ɛkɔ he wo de mo mo nkye wɔn Na momma ɔmo nkyerɛ baabi a efiri a yɛkɔ na deɛ afei deɛ yɛnte ɛho ase sɛ afei deɛ yɛkura list ne nyinaa list ne nyinaa na ekura yɛ no efiri ha se yɛkɔ ha na deɛ ehu kwan ɛbɛfa so ɛde asɛm so kura yɛ. wo a wotumi kɔtena asɔre dɛm na sɔfoɔ tumi kaa sɛ edwom ɛbɛhyehye edwom nso wonim sɛ edwom hɔ yɛnkan bible wɔ hɔ edwom yɛ sika ne yɛkɔpɛ Wonim sɛ dwa mu no, nnipa kɔtena hɔ kɔtɔn wɔn adeɛ na wɔanya so mfasoɔ na wɔanya bi ama ɔman no taxe na wɔn nso de bi atuatua wɔn mma ho ɛtoto bi aduane totɔbidiefoɔ bebree na mu na wokɔtena asɔɔ dɛm na asɔfoɔ si edwa mu bɛhyehye na wotaipee amen no wadwene ho no na wohu ne sɛn ɛtɛrɛ bɛ wɔ sɛ ebusa nkurɔfoɔ no questions ebi a na wɔn te asɔ na wɔn adwene ka biribi ka wɔn adwene no ho kɔsɛ w'adwene yɛ adwuma a ne yɛ se oyɔnko ɛ ne dwom bɛhyɛ wosu sɛ adwuma ni ghana nana ɛfɛn sɛ baomia baomia na ɛkɔ ɛfɛn sɛ mahama mbra ne mahama mbɛbiebie nnwuma ne ade ade adwuma a wɔbɛbie nso deɛ ɛwɔ hɔ dada no wosɔfoɔ sɛ ɛbɛhyɛ wosi amen na amen na ɛnyɛ hɔ no na ade bɛkye no ahyeɛ no wɔn ba abɛka deɛ nkurɔfoɔ no wɔn nyɛ adwuma yɛ no ho anaasɛ ɛdeɛ paa na ɛbɛsi at the end of the day ɛyɛ question a wɔsi ebusa o because yɛntumi ntena ase na nkurɔfoɔ yi mɛka nkyɛn sɛ ɛyɛ spirit na ade kyɛn ɛyɛ spirit na ɛyɛ spirit ɛna spirit na eyi kyerɛ mi na spirit na ɛka kyerɛ mi ampa nso na ɛsi physical adeɛ na spirit ayi akyɛ na ɛnsi wɔ spirit o abɛsi wɔ physical kɛyɛ mpo na nka esi wɔ spirit mpo deɛ anan kɛyɛ tiɛ bɛɛbi din ɛsi wɔ physical so ɛka sɛ ɛka bi anka spiritual market na nka ɛhɔ ahye na deɛ tiɛ bɛɛbi ne yɛ adwene ho. wei deɛ physical market na ɛhyeɛ te sɛ kumase yɛte kora sɛ sɛ race course sɛ hefa nso ɛhɔ nso ɛgya starte a ɛtɔ wɔ hɔ ana kumase ɛyɛ wood market nso ɛgya starte a ɛtɔ wɔ hɔ ɛti ɛnya ma nkɔɔfoɔ yi nka ne tra nkɔtra saa motie nkɔmmɔ no yio because nkɔɔfoɔ yi prophecies yɛ amba mu a ɛyɛ a na ɛyɛ ɔmo yaw ɔmo hyɛ nkɔm na sɛ amba mu a ɛha ɔmo o enti kɔn ɔbɛfa so ama nkɔm hyɛ aba mu bi ɔbɛfa so ama no aba mu so ate aseɛ eti sɛ wɔka sɛ wei bɛhye na sɛ anhye pɛ n'ani awu n'ani wu nso ɛde asɛm na ɛba owu so bɛmpa bɛka ne straight sɛ wɔn hyɛ nkɔm a ɛwɔ so wɔn yaa na ɛbam nyɛ saa deɛ wɔn bɛnya problem eti sɛ wɔtumi ayaa ma n'aba mu a mo nkɔfa nkɔɔfoɔ yi na mo mu sɛ wɔn sɛ wode mo ma yɛn list no ne ɛde yɛn hu sɛ ebi asese yɛ kuma se astate yɛ hyehyehyehyɛ ɛhe fa biem na ɛbɛhyɛ wɔn fa list no ma mo na mo kura mo list na ne week bia ne ɛhu sɛ area wei na ɛbɛhyɛ area wei na ɛba abɛhyɛ na wei na yɛde kyekyere ɔman ɛ ɔman a ɛti mu asɔfo ɛti ɔte ɔman no mu nsɛmmɔne nko ara na wɔn ho ho asɛm ka wei wei yɛ ɔman ɛ na na wɔn bɛda ato collection ama mo wɔn mu tua tight no bɛda atua tight sɛ ne store kɔhye a wɔbɛda no waba abɛtua tight ama ɛyɛ sɛ kumasi wood market wɔn nso gya tumi boys na ɛbɛ fie o efie no wɔn ba no wɔn bɛyɛ den wɔn bɛyɛ akorɔmfo wɔn ara na wɔn ba bɛwia mo yɛ deɛ nti hɔ wɔn na mo te hɔ. nti sɛ mogu wɔn adwuma no wɔ spiritual na ahapen wɔ physical ɛyɛ mo masɛm ɛyɛ mo masɛm ade kye wɔ ho na sɛ monya mo problem a na mo ama fɛksi wɔ ghana hɔ titititititi eti kantamanto ɛne ɛyɛ kumase wood village ɛna afei so race course yɛsi ɛhɔ nso egya dɛm esi enim baabi a ɛkɔ biem. sɛ ɛfiri ha ɛkɔ Cape Coast o, sɛ ɛbɛsena akɔ Takoradi o, sɛ hefoɔ ɛne gye sɛ asɔfoɔ na wɔn pɛ ɛna ɛbɛtumi akyerɛ mu baabi a the next wɔn kɔ akɔhye hɔ, ɛhye na wɔn kɔhye, wɔn na ɛhyehyeɛ, ɛnyɛ spirit bia, me ma adwene no.